Wakasimba here mwana? Ndinofara
mama. Eyo mwanangu wangu.
Makasimba here amai tiripo makadini? Aiwa ndikuzoona kuti makasimba amai. Ah, handina mbosimba ini. Aiwa makasimba pakadii pamba? Ah, pamba parira. Mama, ndaona kuti makaiwa ndisasina kuuya kuzokuonai, saka ndati ndimbokudongorerai. Maita basa kuuya kuzotiona, asi inini ndinoda kumbosuduruka kwemasvondo matatu kulipo kwandinoda kuenda. Kana ndakuzodzoka uku ndozouya ndichitora mwana, ndinoda kungokusiyai.
Hai mama, Kwandiri kugara kumuzinda uko kune nyaya dziriko dzakawandisa dzizokanganisi here mwana wangu? Haakanganisi.
Aya ndisi kugara kwemazuva akawanda ndozouya ndichimutora. ruva rangu muvhembedze ugere muzango rine mhumi nezvikara sangara dzimu nemanyinya koiwe uripiko ndoda kufadza ma Ndini.
Ndini. Regerera musanga zviperere pano. Tasvika muzina tipopotedzana. Hazvibude tinopiwa mutongo wakaoma. Sanga svike tichiwirirana. Tarira takashota. Unondinzwere mjini. Zviri muzwe mjini.
Naiwe mufembedze. Ruva riere munakamwe.

izabaiwa
pamusoro oimba mese muchiri kutondera mashoko andakareva kuti pano pamuzinda handiti nhunzva tunzva zvino amai andavabata muzuva ranhasi ava amai ndivo amai vamwanakomana akaita kuti tongere tariro rufu pano pamuzinda nondizvo zvino amai vari kuwana mutongo wavo rufu mushure mazuva masere Nanizo. Hongu chamamire. Imachinde. Tichinge tauraya amai ava. Ndati mudambure chimusoro ichi. Muchibvure. Ndachitamba nhabvu. Hongu chamamire. Sekutambisa kwawakatiita tichisvika kumuzinda kwawo. Ndikupanzwa.
Ndizvo ndareva.
Vamchinde. Dzokera navo.

Kwete mambo. Avo vekudarika nemudunhu mangu avo vandakatumira jinda kuti vauye neharanga gumi neshanu pano pamuzinda. Aiwa change chidakadza. Ndichati shanu mangwanani. Shanu masikati. Shanu ndopedza manheru. Unozvinzwa?
Hongu mambo, asi zvikasaita sekudaro muchaita sei? Ah, ah, ah, ah. ndo pandinovaratidza kuti ini handisi mambo webonde chete unozinzwa ziva izvozvo
asi nhai mambo imi hamuguti bonde iwe iwe iwe ini ndoita zvandinoda ndinorona vakadzi vandinoda unozinzwa unoziva zvandinotaura unoziva mambo wangu iyeni mawe kundizvidza bva pano bva pano nzwaka yochisikana mabatiro awandiitaya ndabva ndazwa nyama dzangu kutiza tiza saka tichaenda muimba yemukati iwe chindakadzi mama nditorere guchu rangu ndiwanire kusimbisa musana unoziva hongu mambo ndichaita sezvamareva imwe wasikana tungamirai

Hakuna kumbonaka mai Chiedza. Ko kubva paya pandakakuudzai nhau yagodobori mutsva makabva mangoti zii zii mune moyo here imi mai Chiedza? Asi pane zviri kuitika.
Mai Chiedza, zviripo zviri kuitika. Musikana uya ari ndakakuudzai kuti ari kumuka. Kumba uku chibhebhenenga. Kungoda kuti nditi musoro pasi. Chero ndakamuka hazvina kumira mushe kumba uku. Ndauya kuti tiende kwagodobori mutsva uye izvezvi mai Chiedza. Manerano.
Izvi ezvi mai Chiedza unyoro huu. Hazviite mangwana ve. Mai Chiedza, kana mati mangwana, ndiri kuvata pano. Ah. Handina kwandinoenda mai Chiedza. Venyu. Mai Chiedza ndiri kutotaura. Aiwa zvinhu. Mai Chiedza, ndiri kuvata pano. Agoti inga panapa. Hapana zvekuita mai Chiedza, takaita zvinhu zvichiri tese. Ndiri kuvata pano mai Chiedza. Saka kureva kuti kuuya kwawaita titoenda. Ngatitoenda mai Chiedza.
Ah, venyu, hazviite.
Mai Chiedza, ini ndinoata pano. Handina kwandinoenda. Agoti inga musikana uya. Mai Chiedza, izvozvo hazvisina basa. Ngatitoendai kana musingadoni ndivate pano ngatiende kwagodobori. Kubva hande.
Asi iwewe pandakambokuudza pepe uchiramba. Ika

Changamire, mwanakomana wamakaza makatituma takamushaya Changamire.
Imagine. Changamire. Makati mamuri musangori mamunyawiri. Hongu Changamire. Gongo mchinda ru. Gongo mchinda akatetereka nesango changu.
Imagine. Changamire.
Uda kundiitira ramahumbwa ndizvo? Kwete.
Uda kundizvidza?
Kwete.
Zvino muri kudzokera musango remamunyawiri. Munondinzwa? Kunotsvaga muchinda wamakasiya ikoko. Munondinzwa?
Musatsike pano kana musina muchinda iyoyo. Chiita sekudaro. Changamire.
Sina komana wangu.
Machindi. Changami.
Une mutongo wenyu ndoda kukupa. Rundidzo. Zviri mudzote. Zora mangwana.
Chisumuka ipapo.

ruva rangu muvhembedze ugere musango rine mhumhi nezvikara zvidzagara tsimu nemanyinya kunzwa zvemuchaneta nagamuchirai ini hangu zvedunhu rino handichazvikwanisi nekuti mambo vedu ava havaguti bondo unoreveko nhairi zenu kufanira kuti zvedunhu rino uchazvikwanisa zvinoreva kuti upenyu hwandiri kurarama inini huri kundiremera mukati medunhu rino iri saka wanga wafunga kuita sei ndanga ndafunga hangu kutiza kutiza uchienda kupi nerizoni kune mamwe matunhu kana kuenda nesango akuna kwamunoenda vasikana rino ndodunhu ndodunhu ramambo vedu saka tichagara mudunhu rino
vasikana uyu zvaanotaura harevi nemi saka newewo muchaneta unoreva kuti zviri kutaura naruvine kuuri kuzviti zvakanaka Hakuna kwamunoenda vasikana.
Nei uri kudaro? Ini ndini jinda ramambo. Nyaya iyoyo kana muchitoda ndinoisvitsa kuna mambo izvezvi vasikana. Ndati hakuna kwamunoenda. Tichagara mudunhu redu rino. Munozvinzwa. Takakurira mudunhu rino ende ndidhoma tichangogara. Chirega kudaro gamuchirai. Nyaya yekuti isvike kuna mambo hazviiti nekuti mambo vedu vane utsinye. hatina kwatichaenda kana muchirevesa vasikana munorevesa here neve muchanoita kuti hakuna kwatinorevesa hatina kwatichaenda nekuti ndikangokushayiwa ichete vasikana inotoita nyaya ende ndinoisvitsa kuna mama
Ah, chapungu Usiwe kumchina.
Aiwa mushemushe.
Kunesiko kunobviwa. Aiwa kunobviwa kwakanaka.
Naika. Inzwa kamchinda.
Ini ndauya kuzobatsirana newe panhau yako iyi yasahwira. Uchiriwe mchinda. Handichatondeeri.
Hey mahara. Uri kuswera uchisunga sunga panapa asi uri kukanganwa here kuti une nhau yako yanzvadzi yako yekuurayiwa yawaida kuti iende kwagodobori Zvino muchinda zvotoya zvanaka nekuti ipapo ndandatopererwa ndakushaya kuziva kuti ndotangira papi. Chinzwaka nhau iyoyo hainetsi hainetsi Eh, Uchi- ndosaka ini ndauya kuzobatsirana newe ini
Zvino saka wangu wati tototekaira kakuenda ikoko. Eh, kutekaira tototekaira tichienda ikoko asi inzwaka Eh, inzwaka iwe wese munhu wemurume unofanira kunzwisisa zvimwe zvinhu ini hazvigoni kuti ini ndigone kutekaira takananga kwagodobori kunobatsira nhau dzavo kuti dzifambe zvakanaka asi ini ndisina mubayiro wandinowana
sawira handichanzwisise pauri kuti usina mubayiro wauri kuwana nekuti inge unonyatsoziva kuti handina chimwe chandinacho zvino ukadai unenge wakutondiomesera aiwaka
eh, ini ndinoziva kuti hauna chauinacho asi une hanzvadzi ka eh, hongu hanzvadzi ndinayo asi hainawo kachainacho ukuti haina chainacho sei ndikutaura kuti iwe taura nehanzvadzi yako Roirana ini ndiripo topinda nehanzvadzi yako mumba mamunorara.
Haa pachapongwa kutondiomeserawo. Ina ndione zvichifamba zvakanaka kuti ndikupe hanzvadzi yangu ini.
Uchinda, iwe uri kuda kubatsirika here kana kuti hausi kuda kubatsirika panhau yako? Eh, kubatsirwa ndiri kutoda kubatsirwa. Ndosaka ndakauya kwauri kuti ukwanise kunge uchindibatsirawo.
Muchinda, kana iwe usiri kuda kubatsirika, ini ndakuenda. Asi chimira wonzwika nhai muchinda? Zvisinei, tadi tatekaira kuenda kwagodobori totanga tapedza nyaya idzi. Zvikapera zvakanaka ndokupa hakwanzvadzi yacho. Hazvigoni kuti ini ndipinde munzira kutekaira kuenda kwa- kwagodobori ndisina chandiri kuziva kuti ndichawana panhau yauri kunobatsirika nayo kwagodobori.
asi zvino akaramba poitwa sei kana akaramba zvoreva kuti iwe hausi kuda kubatsirika taura naye zvakanaka hapo mwongo kutongo ndomeserawo rega ndizama hangu kutaura naye eh, taura naye muchinda
Mai Chiedza, penyurai. Rwatorungwa nanu, tichingodzengerera nedondo. Kwagodobori kwacho kwateda kuenda, hatina kana kuzombokusvika nekuda kwemusikana uku. Iniwo zvangu ndakuda kuenda kumuzinda, ndakamirira. Venyurai, uri kureva kuti nyaya haina basa iri. Ko chipoko chiye chakazotinga. Mai Chiedza, munoziva changamire ini. Ndinowirirwa ndadamburwa musoro, asi ndichazama nepandinogona kuti ndikaenda kumuzinda. Ndinoita gaga basa rangu, ndodzoka, toenda kwagodobori. Penyurai kana uchirevesa pakanaka. Ndinorevesa mai Chiedza nekuti watakadenho ndimangwiro. Tinofanira kukwinya kuti nyaya iyi ipere. Ndokuona wauya Venyurai. Kutenda mai Chiedza.
Ndidi kubaiwa.
Kuda kufadza mambo.
anokwanisa kakutibatsira kutibatsira panyaya yeyi nyaya yasisi vedu maidei yatakambofambira mazuva aya ah zvazvanaka kamukoma motifambire kanguva ichipo asi angati anoda muripo
anoda muripo imi mukoma zvamunoziva pano hatina kana chipfuyo chimwe chete hacho hatina kana mombe kana mbudzi zvayo kana huku yekuti tingamuripe nayo tomuripa nei ndozvandatombozama kumuonesa asi aramba akatsika madziro a ah, ini nyaya iyi ndinoisiya moko menyu mukoma asi iye ati anoda kuripwa newe ah! ndo tinopoonawo sei hanzvadzi kuripiswa neni ini ndatofunga kuti zvamabva neuku mauya nenyaya nemusoro Chisarai nenyaya iyi. Asi chiona kanzvadzi. Apa tidongogadzirisa nyaya sisi vedu kakuti vangowane kumudzi.
Penyure asikana handi munoona nyenye udongotaura zvese zvese iyi munoona kuti mazosvitsa mai vaya panjodzi. Ah, nhaiwe ruzvidzo mai ava havana kuenderero here pamusha pavo vakaramba nyaya iyi ndizvo zvakasaka kandudze changamiri nekuti vaivatsvaga asi zvamakaita sikana zvakaipa Ngatitsvage tsombori dzamambo kadzana. Vasikana ndakusara ndichitamba ini. Pakanaka.
Iwe netsai.
Cherega kuenda kure. Tazviri kuchengetedza namambo Pamusoro.
Eho ichangamiri. Ndofunga tose tikuziva kuti pano pamuzinda tine mhosva. kudunhu rekwakambucha nekudunhu rekwakaitano zvino muzuva ranhasi takupinda munzira kuenda kudunhu rekwakambucha nekudunhu rekwakaitano unondinzwa sezvo tiine mhosva kudai zvakuda kuti pano pamuzinda timbozvininipisa munondinzwa ko munomhanyirei kwasikana
muchirevei mukundo wamambo atorwa chambukura